Léif Kolleginnen a Kollegen, Dir Dammen an Dir Häre vun der Press, Merci, dass Der komm sidd. Äh, hat Där gemengt, si missten ëmdenken? Hat Där gemengt, d'Kris géif se forcéieren, ëmzedenken? Hat Där gemengt, bei dëse Wahlen misst d'Kris zu engem Seriösen Ideeënsträit féieren. Hutt Dir eppes dervu gemierkt? E wierkleche Richtungssträit tëschent deene grousse Parteie gouf et net. Sécher, et gëtt emol nach e puer Ënnerscheeder, souguer net nëmmen niewesächlecher. Der DP hire Virstouss a Richtung Steiererliichterungen huet emol zu méi engem heftegen Toun gefouert. Awer schonns D'Äntwerten op der csv hire Virschlag, d'Ufanksgehälter beim Staat ze kierzen, waren alles anescht wéi kloer. Am grousse Ganze si se sech eeneg, déi potentiell Regierungspartner vu muer. Et géif ee jo mengen, mat der Kris misst d'Fro vun der gesellschaftlecher Entwécklung zu engem intensiven a kontroversen Debat féieren. engem Debat iwwer eis gesellschaftlech Entwécklung, iwwer d'Fro, ob eng nohalteg sozial an ekologesch Entwécklung iwwerhaapt kompatibel ass mat der Logik vum kapitalistesche System, mat der Logik vun der héijer a kuerzfristeger Rendite. fir eng Minoritéit. Wa se sech laanscht déi Fro drécken, da wëlle se also net drop äntweren. An och dat heescht eppes. Dat heescht, datt se mat där Logik net wëlle briechen. Sou wéi se och erstaunlech oft op konkret Froen eng konkret Äntwert schëlleg bleiwen. Alleguer wëlle se de Sozialstaat erhalen, soe se. D'Fro, ob en net vläicht elo misst grad ausgebaut ginn, déi Fro huet kee gestallt, ausser eis. A wann een hinne konkret Froen iwwer de Sozialstaat gestallt huet, hu se ronderëm geschwat. Eng Erhéijung vun dem Undeel vun de Léin un dem geschafene Räichtum, nodeem deen Undeel joerzingtelaang erof, wärend dee vun de Beneficer eropgaangen ass, Keng Äntwert. Eng substantiell Erhéijung vum Mindestloun iwwert d'Aarmutsgrenz eraus? Keng Äntwert. Eeneg si se sech och alleguerte wa se schwätzen, datt een d'Aarbechtsplaze misst erhalen. Awer wéi ass et dann bei Villeroy et Boch? Keng Äntwert. Bei Arcelor Mittal? Mär bedaueren, awer wat kënne mär dann do maachen? Sidd Der dann d'accord, dass mer e Gesetz maachen, fir d'Kënnegungen op d'mannst ze verhënneren, wann de Betrib oder de Grupp Gewënn mécht, wat jo eigentlech e soziale Skandal ass, an datt d'Belegschaften also mat hiren Experten an d'Kontabilitéite kënne kucken? Keng Äntwert. Si mengen éischter, et misst een déi Leit, déi keng Aarbecht fannen, aktivéieren, heescht et. Also Damp derhannert. an d'Aarbechtsrecht weider flexibiliséieren, also ënnerhillegen. Mir musse ganz gutt oppassen, wat konkret erauskënnt no deene vagen Undeitunge virgëscht zu de Schoulofgänger an zur Jugendaarbechtslosegkeet. D'Beispill 56, 11 verheescht näischt Gutts. Alleguer si se d'accord, Wa se schwätzen, dass an der Wunnengsfro muss eppes gemaach ginn, dass d'Leit mat engem bescheidenen Akommes sech eng mënschewierdeg Wunneng eigentlech hei zu Lëtzebuerg net méi kënne leeschten. Den Här Juncker muss selwer zouginn, datt d'Regierung an där Fro kläglech versot huet. Awer wann et konkret gëtt, wann zu Lëtzebuerg 14 Prozent vun de Leit op oder ënnert der Aarmutsgrenz liewen, ass et dann ze vill verlaangt, dass 10 Prozent vun de Wunnenge misste sozial Mietwunnenge sinn. Keng Äntwert, Wa mer an der Chamber hei hannendrun eis Propositioune kënne virleeën, da musse se äntweren, ob se wëllen oder net. Alleguer si se fir e soziaalt Europa. Si waren et iwwerhaapt nach ëmmer, seet de Goebbels zum Beispill. A firwat hunn se dat soziaalt Europa dann net gemaach? A firwat wëllen se nach ëmmer de Lissabon-Vertrag duerchpaatschen, dee mat senger wirtschaftsliberaler Orientéierung grad e soziaalt Europa verhënnert? Firwat engagéiere se sech net fir en neie Vertrag, souguer fir eng nei europäesch Verfassung, wou d'Prinzipien vun der sozialer Gerechtegkeet a vun der Demokratie iwwert déi vun der fräier Konkurrenz gestallt ginn. Firwat engagéiere se sech net emol fir déi Fuerderung vun den europäesche Gewerkschafte vun engem verbindleche soziale Protokoll? Keng Äntwert. An zur Kris, un där se mat hirer Politik mat Schold sinn, ganz lues ginn se zou, datt et awer vläicht e puer Iwwerdreiwunge gouf an der Liberaliséierung vun de Finanzmäert. Vun den neoliberalen Dogme wëlle se sech awer net esou richteg léisen. Oder hutt Der schonns héieren, mer missten zum Beispill mat de Privatiséierungen ophalen an d'ëffentlech Servicer ausbauen? An der Energiepolitik maachen se grad elo erëm just de Contraire mat hirem neie grousse private Konzern. An zu all deenen abenteuerleche Konstruktiounen op eiser Finanzplaz, fir auslännesch Millionären mat hirem Verméigen op Lëtzebuerg ze zéien, zu all deenen Encouragementer fir Steierhannerzéiung a Spekulatioun, hutt Der schonn eng Selbstkritik héieren? An d'Konsequenzen fir d'Zukunft? Ech nach net. De Frieden plädéiert nach ëmmer oppen fir Steierdumping. Praktesch guer näischt héiere mer iwwert eng vun den Haaptursaachen vun der Wirtschaftskris, nämlech déi enorm ongläich Verdeelung vum Räichtum, zum Beispill tëschent Léin a Beneficer, och hei zu Lëtzebuerg, wéi mer scho gesot hunn. Och wann et zum Beispill ëm d'Steiere geet, da bleiwe se meeschtens schéin allgemeng, d'Steierlaascht erhéijen oder net, oder se erofsetzen. D'Steierlaascht am Allgemengen, dat heescht iwwerhaapt näischt. D'Fro ass, wien wéi vill Steiere bezilt a woufir se gebraucht ginn. An dat ass leschten Enns d'Fro vun der sozialer Funktioun vun de Steieren. Héich Steieren op Beneficer an op Héich Revenuen a Verméigen, eng staark Progressivitéit, dat si wesentlech Charakteristike vun engem soziale Staat, well mat deene Recetten sozial Leeschtungen an ëffentlech Servicer kënne finanzéiert ginn, zu deene jiddwereen Zougank huet, och wann en nëmmen e klengt Akommes huet. Genau do hunn déi vergaangene Regierungen awer de Contraire gemaach. An ech hunn an der ganzer Wahlcampagne keng vun deene potentielle Regierungsparteien héieren, et misst also elo an déi ëmgekéiert Richtung goen. A wa mär se drop ugeschwat hunn, keng Äntwert. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Fro vun der gesellschaftlecher Entwécklung hei zu Lëtzebuerg, an Europa, an der Welt geet wäit iwwer d'Bedeitung vun dëse Wahlen eraus. A wéi enger Gesellschaft wëlle mer liewen? An enger Gesellschaft, wou déi sozial Ongläichheeten ëmmer méi grouss ginn, wou d'Demokratie en eidelt Wuert gëtt, well eng kleng Minoritéit, eng Oligarchie ass fréier gesot ginn an däerf een haut erëm soen, net nëmmen en enorme Räichtum, mee och eng enorm ekonomesch an also och politesch Muecht an hiren Hänn konzentréiert an esou ze soen iwwer d'Liewen an Doud vum Rescht vun der Mënschheet entscheet. Oder huele mer de Begrëff vun der Demokratie erëm eescht a leeën also d'Verfügungsgewalt och iwwer d'Wirtschaft an d'Hänn vum Souverän, vum Demos, vum Vollek. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Keynes huet anscheinend eemol gesot, an eisem System wäre se bereet, d'Sonn ze läschen, d'Sonn ze läschen, well se kee Gewënn ofwerft. Mär soen, si wären also ëmsou méi bereet, d'Sonn ze läschen, wann dat géif eng Rendite bréngen. Mat där Logik musse mer also briechen, wa mer d'Sonn an de Planéit an d'Mënschheet wëlle retten. D'Ausernanersetzungen iwwer déi grondsätzlech Froe geet no de Wahle weider, an natierlech net nëmmen zu Lëtzebuerg, an och net nëmmen tëschent de falsche Marberwänn vun der Chamber. Awer nëtzlech wär et sécher, wann och aus deene Raimlechkeete vum Parlament déi entscheedend Froen däitlech ze héiere wären An och eis konkret Äntwerten drop. Merci.